E tai mai, e hine mā, nau mai hoki mai ki te māwhai me te kōnae tuatoru o tā tātou hōtaka tākaro i a mahi maina, kua whenumingia ki te ao pūniwha. Nā, uh, e tīmata ake ana tēnei kōnae ki tētehi karere nui, arā, e kite atu nei koutou, kua kitea he kāinga hou mō Vegeta. Ka mutu, ka noho ko tēnei tāone hei tāone tuatahi mōna, ā, i a ia ā, e hōpara haere ana i te whenua mahi māina. Ki te hatu, arā, he, he whare hou tēnā me te tuanui kikorangi. Nā, he kaponga tawhito tēnei, ā, i kapo au i ēnei mahi āu e whai, ā, whawhai ana me ngētehi pūniwha, e kohikohi rawa ana, ā, i kitea tēnei tāone e noho tata ana ā, ki tō tātou whare tuatahi. Nō reira, titiro ki te ahu o tēnei tāone, Hoama, he tangata whenua o te tāone nei. Uh, ah, aue, he haki te mea he nui tēnei tāone, nō reira he papakainga kē pea tēnei. Uh, ai, nō reira ka, ka pērā taku whakahuahua ne, tā tō tātou papakainga. A, ah, haere te wā, ka whakatūtū haere tātou i ngētehi tāone hou, ngētehi papakainga hou. Hoi anō e aku hoa pārekareka ki ngā kēmu ātea kua tīmatangia kētia e au, te āta whakapaipai, te āta whakatikatika i tō tātou papakāinga. Ā, i te mea ki te atu nei koutou kāore i te takoto tika, ngētehi o ngā whare, me ngēnei mārae ki te nei koutou, ai te mea ki te atu uh, kamatu, me whakarite e tātou te tehi whare motuhake mō Vegeta, hei tūranga wāwai mōna. Hoi anō, ka haumanatia aku pūniwha, uh, ka kitea e koutou e pēwhea ana te te taone ināiane. Nau mai, hoki mai e Ihowa mā, ā, kei te kite atu koutou i ngā toenga o taku kāinga tuatahi, ā, arā kua whakahorongia te nuinga ā, o te whare tuatahi, ā, kia pai ai taku whakamahi i ērā rawa, i ērā waihanga o te whare tuatahi, ā, ki ngētehi atu mea, ā, e hiahiatia ana, nā te mea ko te tuanui, ā, i hangaia ki te wūru whero, ana ko ngā, ngā pātū, ko ngā pakitara o te whare, ā, i hangaia ki te quartz. Bueno, ā, i whakaaro au kia, kia hoki mai, ā, ki te wāhi tuatahi, ā, i noho ai a Vegeta. Ka mutu, kia kite atu i te kāinga hou, kei, kei tua o ērā rākau, ā, te papakāinga hou, ā, nō reira, Ka mutu ana taku kohikohi i ēnei rākau, nā te mea karekau he rākau i te papakāinga hou, i ēnei hua. Ai, u sad trip. Karawhiua, Charmeleon. Dragon Rage. Ko ako a Charmeleon i a Dragon Rage. Tētehi o ngā tino kokiri o tēnei kemu. Uh, kotahi noa o te karawhiunga, ana, kua, kua hinga.

Yay, katoa. That's all ruat. Ooh, tomo atu ki te ngahere. Kia tūpato i ngā weri weri. Ngā ngā rara, me ngā pūniwha o tēnei ngahere. Ah, anei, nei te wāhi. Nei putai uh, tātou i te ratu. Kōnei tō te ara, te whare haumanu, tuanui whero, tuanui kikorangi, ko te toa, skiplu, puta ana i te ngahere, te tiro ko ahua, ko timata taku uh, whakahoro i tēnei maunga, keri ngā te kua kukua, Te One, I hiahia ana kia whakatikaina tēnei wāhanga o te huarahi. Engari te tiro, kua whakapaipai te huarahi ta, whakapiki ake te tiro e hoa mā. Kua āhua whakahīs, ara, ki te harama electrode. Ooh. Te kaha hoki. 32 electrode, ka mutu he nui rawa. Piki whara. Uh, engari kua whakatūtū taiapa uh, i ngā māra, ka tāhu ake, ka, ka mutu kua whakahono tēnei whare, ka mutu kua whakarahi ake tēnei whare, uh, me te whakahono atu ki tēnei māra, wīti, nā te mea, mōhio ana ko te wīti tētehi waihanga, ki te hanga i ngā rehu whakahaumanu tāhua, engari ka puta ia kua titiro. Whakawhanui haere tēnei whare, puta e nei konei, ana, e kēti. Kamatu, he rīwai, he karoti. I whakatū taiapa hau kia, kia pai ai taku uh, tuku i ngā Ngā tangata o tēnei papakāinga kei roto i ngā whare i tēnei wā, nā te mea ka, ka ara mai ana te pō, ā, kua kuhu atu ngā, ngā tāngata ki roto i ngā whare. Ana, ao ake te rā, ā, kua puta mai, ana, ko te rorohiko tērā e whakahaere ana i, i a rātou. Anei te, te momo, ne, ko tēnei gravel nei, ā, ngā huarahi ā, i, i mua. Engari nānei he toka, pai ake ki au te, te toka nei, te kōwhatu nei. Uh, anei anō te tehi, kua whakatikahia tēnei whare. Uh, hoi anō, anei taku, anei te mea nui. Uh, ko taku kāinga tuatahi tēnei, tomo atu ki tōku whare, nau mai e hoa ma, ki tōku whare tutira, uh, kua tūwhera, Tuku whare ki tēnei māra iti, kia noho motuhake ai ēnei, ēnei kai ki ahau. Whā ngā umu, tunu, uh, pauaka, tiro pauaka rākau, pauaka hua, āpirikona, hanga ara, oh, e hoa mā, te tiro, he hama taimana. Uh, kua kitea kētia e tehi taimana i te whenua. Uh, ngā rawa o te whara rā, ngā toka huke, Ngā rawa papai, ngā puiaki o te whenua, taimana e hoa mā, rawe tēnei, ko te rangatira tēnei o ngā rawa o te whenua, he glowstone, ā, ngā momo one, ngā momo kōwhatu, tae, ana tēnei e homatu. Koinei te rorohiko, ā, ā, i kī ake rā au i, i te kōna e tuarua, anei ērā atu anei, a Pidgeotto, Starly, Hoppip, Nē, nā te mea mehemea kare koe i te pirangi, kia noho ngā pūniwha ki tō tīma, arā ngā mea i te taha mauī nei, māmā noa iho te waiho atu ki rō rorohiko, ana, kua noho ko Charmeleon ko rāua ko Zorua anahe. Engari, kua, o, oh, kua tau te pō, ka pai, e moe. Uh, ka mutu koera, ka, koinei te matua o aku whaka, whakapaipai i taku tāone, uh, ko te mea nui kua, kua timata kē, Kētia te te hanga i tētehi wāhi pakanga mō ngā pūniwha. Titiro ki tērā, anō ko he, he pikitia tērā o ngā, ngā pōro pūniwha, ngā pōro puni. Peka i tērā. Haramai e hoa mā. Ko te, te papa noa tēnei. Ko te hiahia kia tū te rangatira i konei, Ko te kaiwhawhai i tēnei taha, kua whiu i ngā pōro, ka whawhai ngā pūniwha i tēnei takiwā o te papa ne. Nō reira, ko te hiahia, kia whakatūria uh, i tēnei taha uh, o te, te papa, ngā tūru uh, mo te hunga hiahia mātakitaki. Ah, kua tau te, te whare nei ki au i nāi nei, ko te hiahia kia Kia waiho e te kēti ki ngā tahataha, ki ngā pito ēnei huarahi. Anei taku taunga wai i konei. Kuhu atu, oh, ka heke iho. Engari, pai ki au ngā, ngā matapihi nei. Kia ahua ātāhua ake he, he whakarākei i te, te puna wai rā. Ko te hiahia ināinei a kia whakatōkia ngā hua, ngā hua rākau rā, ngā apirikona ki tētehi wāhi e timatai te taku kohikohi hua ki te hanga pōropuni. Engari, whakaro au, uh, ai, kia whakaturia tēnei kāinga hou. Ka pai, snubble! Nō reira ka mutu atu tēnei kōnai e hoa mā ki taku

Tētehi wheua ka rawe. He rawe ēnei e hoa ma. Nō reira, ai. Nau mai ki tēnei tā papakainga hou. Ko te tikanga ka ka oti au tēnei papa whawhai, papa pakanga uh, mō ngā, ngā pūniwha, kātahi ka Ka puta tātou i te ao, nā te mea ko te hiahia kia hopukina ētahi EV, kia tīmata taku tīma EV, he pai ki aua EV me ana whanaketanga ā, momo ki a Vaporeon, Jolteon, Flareon me ērā atu, pēnei i a Leafeon rāua ko Glaceon. Tēnā koutou katoa, nau mai hoki mai te kōnae tuawhā.